Ev çirok helbesta dawiyê ye ya dîwana min koçberî karê te bû. Bi navnîşana Veger Rêya li pêş te bi dawî bû. Îskeîska demê ser te da dirêjiya. Walahî li derê hanê di xew da mijûl e. endîşe li ber çavên te ve mirîn. Tiştek êdî di mêjiyê te de zayînze nabe. Çendîn ev koçberiya te dirêj bû. Bi hêviyên mezin tu şewitiyê derketî. Li her riwariztgehekê hêviyek te kire gorê, gava hêviya dawiyê te bin ax kir, peyv di devê te da neman. Xeyne aliyê vegerê hemû alî bi dawî bûn. Cihan tarî bû, jiyan weke qalikekî civilî û li dor te kesek nema. Bêdengî, bêdengî yezdanê mezin bû. Deve gere koçber o. Li gorên hêviyên xwe vegere. Endîşeyên endîşeyên bi rêva weşiyane berev ke. Li bîranînên ku te li paş xasê wî hiştin vegere. Vegere koçber û hêviyên mirî zindî nabin. Di ronahiya vemirî de çirûsk neman û bêranîn ti carî li ser kokên xwe hêşin nabin. Li vegerê tu yê çi bibînî koçber û gora seda misî welê bi zemîn de dûz bûye. Dem weke hestiyên wê li ser hişk bûye. Ne dengek heye, ne ve dengek vedigere. Silav li te şewitiyê. Silav li te be şewitiyê. Tu jî bi demê ra weke min xûz bûye. Kalekî rojekê ji min ra got, Ji axê em bi girî hatin. Ên em pêşwazî kirin bextewer dikeniyan. Lê gava em li axê vedigerin. Dengê dawiyê di guhê me de giriyê wan e. Ev ezel e. Ev sermed e û ev tewşa jiyanê ye. Li Şewitiyê tu vegeriyayî, Gopalê koçberiyê di destê te de xûz bûbû. Pê çiyên nigê te ji solên qetiyay derketibûn. Ti li pey hilma diya xwe diketî. Tîtyakî ji nişka ve du sê caran bang dikir, kes ji xewra nebû. Girê qêrtil peyrewê aliyê lal bû. Cenawirên pangan li Kenyan li hevdu siwar dibûn, di bîra Bakurê şewê têda yek bi yek noq dibûn. Te dengekî dudiyan band dikir, Gundîno! Gundîno! Vedengê pozê xwe dixurand. Çike çika demê hestiyên te dihêrand. Konekî pîrhebokan bi bakî tewş re dihejiya. Valayê dûmanek ser çavên te de berdida û bîranîn. û bîranî nîşte di weşiyan. Li her çar hêlên xwe te di nihêrî, ji malan kes derneket, ji goran kes ra nebû,

Gumgumokek li ber kêrsekekî teziyê xwe dikişand, gumgumokê got, Hey mirovê bi dawiya demê ketiye, hebû tunebû, ji mêjva kesek li vî gundî hişyar nebû. Gumgumo kê devê xwe dalast û berdewam digot, Kes nizana candarên vî gundî kuda çûn. Rojekê erd hejiya, zemîn cih bi cih çiriya û gundî giş ketin qelşekê. Devê qelşê ser wan û kûşkê wan de hilweşiya. Ji wê çaxê ve, ji wê çaxê ve ne kes hat, ne kes çû. Ez û vê marîjokê pêwanê vê bêdengiya tîr in.

Tel paş xwe dinihêrî. Salên ciwan bi rêva weşiyan. Tu û windabûnê heval bûn. Nivişta di istiyê te de riziya. Kesekî çîroka te nenivîsî. Kesekî nebihîst. Seda Misî welê bêşigeke vala dihejand. Rojên koçberiya te yek bi yek dijmartin. Jana dilê xwe bi keseran pîne dikir. Qirîna xwe di zengiloka xwe de difetisand. Çav li rêya te şilo bû bûn. Ziman di dêv da tezya bû û ji nişka va digot, Tfu li te be dinyayê! Digotin, digotin di şeveke tijî cin û pêrî de, seda misî welê xwe bi navê zarokên xwe yek bi yek pêça. Lêvên xwe li ser razekê Bi tundî girtin hestiyên xwe kirine tarî kiret dûrekî û serê xwe danî ser kevirê dawî.